make you like, comment and share our videos. Country people, the suspended governor of River State, Siminalayi Fubara, he don't give another big hint of the things when in people go expect very soon. This time, e dey assure say steps dey go on to take stabilise governance. And dis hint wey e give so, e dey suggest say democracy e dey around di corner afta more dan two months of di initial six months of state of emergency. Recently, e urge im followers make dem turn di next page, dat na wetin pipo understand to mean say make dem drop agitation against di state of emergency and attacks on di president and also make dem embrace di new leaf of praising President Bola Tinubu and also make dem stop all di attacks on di Federal Capital Territory Minister Nyesom Wike. Una go observe say afta di night of tribute of late elder statesman Pa Edwin Kiagbodo Clark wia di govnor openly tell im supporters say make dem no worsen im problem, dat make dem follow im example and so make dem temper dia utterances say becos dem dey believe now say na im dey instigate dis pipo. although many of im supporters no happy say di govnor take dat step but you go come discover say since afta dat time all di criticisms all di attacks dem come drop although na few ones we come dey hear from here and dia but di major supporters dem come go offline na dis I there so the governor dey try to make them understand to turn the next page so that im wilderness experience go come to an end. For this Eid-el-Kabir message to the Muslim community for Rivers State, Fubara dey assure the citizens e say ongoing steps e dey take place to stabilise governance and to revive di economy e say dia concerns e say dem go address am wit political solutions and dis one now pipo dey hint say e get to do wit im recent visit to both president tinubu and wike wia dem dey report say e dey go beg dem fubara no dey hide di fact say e dey beg dem and im dey believe say dis move wen e dey make so e go restore am back to im seat for goment house although dis im approach e dey bring criticisms like of late when one businessman isaac fayose e dey call am weakling e say na weak man because today e go stand for president tinubu door tomorrow na wike gate na there the isaac fayose come say e regret say e fight for fubara say fubara na weak man of course fubara true to type e no answer am one word because na him wear the shoe na him no wear the shoe dey pinch am so he dey urge the people he say make dem understand say he new approach that approach to dey seek peace he say although e go be a sour grape for their mouth but na di only way for am, di govnor kon call for continued prayers for di peace and progress of Rivers State. E kon say im administration e dey unwavering to protect di lives and di welfare of all residents. E call on Muslims for Rivers State and across di world make dem reflect on di powerful values of sacrifice, obedience and faith as dem dey mark di holy celebration of Eid El Kabir wey dem also known as Eid El Adha. E say di festival e dey commemorate di deep devotion of Prophet Ibrahim wen e dey willing to sacrifice im son in obedience to di wish of God He say dis practice na global one, na im be say na all over di world and dem dey mark am wit solemn prayers, animal sacrifices and dem dey share meat wit family, friends and especially di pipo wey e no too get for society. For im message wey im chief press secretary Nelson Shukudi e bring out fubara dey encourage muslims make dem use di occasion as an opportunity to pray for peace unity and prosperity especially for a time like dis wen nigeria dey face serious challenges from insecurity and economic difficulties e come stress say forgiveness compassion and unity, dem dey cardinal, dem dey central, na im be the core of the teachings of the festival and so make the faithfuls dem make dem act on this values for their everyday life. The governor e dey speak on behalf of im wife and im family, e say make the Muslim community make dem recommit themselves to di principles of sacrifice, faith, obedience and di values wey e describe say dem dey critical to build a stable and united society. E dey emphasize say without a shared vision and a determined action, we no go fit make meaningful progress. On im challenges recently, di govnor dey acknowledge di patience and sacrifices wey di pipo dey make to support di growth of di state. E admit say many aspirations dem neva fit meet am due to di political challenges E say but still dem don still achieve something. My country people, you go agree with me say the posture wey the suspended governor of Rivers State, Siminalayi Fubara don adopt, e go fit look like a weak man for your eye but na the posture of somebody who truly want peace Yes, e go be like say the federal might don corner am, but then na him na him the people of Rivers want and if na peace be the only way him go take get am even if you call am conditional peace, so be it. Mistakes don happen. but den di state need to go forward so as di man dey call on im supporters e say make dem no too vex even though wetin e dey do dem no go like am e say but na di only way for di state to move forward I no go gree I no go gree our pipo say e dey tear cloth so as Fubara don choose dis path make im pipo make dem support am so dat e can return back to government house to deliver di dividends of democracy wey di pipo dey expect from am. How una see dis im call for peace even though e dey use di occasion of di celebration of Eid-el-Kabir by di muslims to take bring out dis message if you get anytin to tell us make you put am for di comment section